Oke ditu kitai meda siti bungai ti chiko manah nyadi bungai tu iya nya bungai dragon fruit tauka bungai buah naga oke nyadi mayuh amat indu utai nutu ditu aaa nyadi kepeda kitai nya indu engkelulut engkelulut macam-macam spesies engkelulut bisi ke mit bisi ke besai nya dia. Ok nyadi sida iya ngambi madu ari tu bisi mega kitai meda uhh inu bukai uhh nyadi tu semina bungai aja uhh ok tu bungai ti agi mit baru ka ngerembai nyadi siti tu. Aaa nya iya. Tu meh buah naga tauka dragon fruit. Buah naga tu aaa udah mansau nyadi pemain iya mega tu udah mireh tau di empa. Nyadi enti iya agi matak. Iya bechura gadung. Okey, kita meda iya ke agi mata. Okey. Tu buah iya ke agi mata. Agi bechura gadung. Okey, nyadi tu agi mit sereta bedau mansa. Okey. Tu meh gaya aaa buah dragon fruit. Tu kebuah naga. Jadi tu utai tumbuh spesies cactus. Spesies cactus. Jadi diatu mayuh amai utai tu ditanam di menua kitai. Taja pia aku mantai ke tu awakka kitai sama nemu. Sama meda tu meh bungai buah naga. Buah naga ke udah mansau enggau buah naga ti agi mit. Aaa. Aku ka nunjukka kita baka ni ke chara kitai. ngambi paung iya lalu nanam dragon fruit nya oke nya indai ngambi paung iya agi ja tetak indai hmm. oke to uh, kira ke nyadi ke paung iya lagi au nyadi ke paung iya lalu kitai ngasuh indai nanam awak kita nemu engka iya kita ka nanam dragon fruit tu ila engka udah kita ambi paung muka tu tetap muka tu kitai lalu nanam iya engka ni chara nanam iya lebih kurang maka nak kita nanam oi tai tumbuh bukai mega okey nyadi lebuh kita nanam iya nganti ulih uhh mesti ka bisi uhh siti tiang manah agi nguna tiang tebelian lah. Oke ti kitai nguna tiang ti belian awak ke niki tiang ti belian lalu ditanchang kita dia au nyadi lebih kurang baka lada ga oke ditanchang kita dia lalu iya uhh niki ke atas maka ke siti nyin iya uhh niki ari uhh kayu tiang ti belian ke udah di entak ke kitai oke nyadi diatu indai nanam iya uhh maka nya aja ke atas. Ke atas ke baruh ke baruh ha nah tebalit ha enggai ke salah tanam tebalit ok jadi um ke nya aja cara nanam nya um ngarai pedis nanam nya. Kira berapa lama iya ngasil ke buah indai nganti udah besai? Enam bulan pia? Kira setahun pia. Setahun pia nah.
Oh. Buah ni. Ya, setahun pia iya berbuah.
Okey. Jadi buah dragon fruit tu siti buah ti berega agak di pasar. Okey. Tau uji nanam.

Oke di kebun tu mayuh macam buah. Jadi kita ai tu di kebun, di kebun indai aku. Ha, kita melah ya. Wow, mana amai. Wah, mana amai. Ya, nyamai amai tu lagi. Wah. Oke, buah dragon fruit tu mayuh uh, Bitamin C manah ke pengerai kitai ya manah ke kulit kitai aaa awak ke kapa ya anak munuh ya kasih terekesa um ya peka idup um okey nyingkah ambi jo okey aa nadai kesa deh anak taku kesa okey di empa pa aa jo. Okey umang. Oh, nyamai. Nyamai. Okey, dia tu kita makai buah naga ha, di kebun kita. Kita dia ada di kebun. Ha, siku tu dah gatal. Oh, mirah magang-magang nya, empa nyamuk sigi bakaya kita di kebun anak. Tat ke. Orang putih saja meh. Riri enda nakal diau di tanah nya udah begisai siku tu. Nya mirah magang-magang satu dua betiga empat nya. Ooh. Nya tanja panjai ri mit ma. Tanja panjai meh nya tadi. Baseh. Okey nya ya. Okey ja. Dah. Nya mai. Nya mai. Nya mai diau la enggau kebun. Em nya mai. Aku pan makai ok buah dragon fruit mayuh lekai dia ok ah um ok manis ok bisi manis um um ok aku nyamai lagi ka lagi ka ambe ah.

Manis. Manis. Bisi masa-masa mimit lah nadai ga. Jadi ari bukai aku mai kita matau kebun indai ditu mayuh meh. Buah maram pun bisi indai. Buah maram, buah senggang nya, buah lemba, buah nama agi, buah panyun nya dai. Buah belinding.
Eh ke dian buah panyun, panyun eh. Nya panyun. Panyun bisi mayuh kita nang ngelalaka panyun ja enggak ko. Kitai ngumpul daun sabung, ngiga tubo di kebun ditu nama agi. Aki miding buah empasa numak empasa ngira pako ngira chili cabe changko maioh maioh enda tanam da kebun ito ok nya aja ari aku betemu baru kitai ba program kita ke bukai vlog ke bukai utai tanam di kebun kitai di rumah panjai terima kasih.